On sekizinci Quralay faciası bütün milletimiz içün büyük bir faciadır.
Bir kün içinde bütün halqımız Vetandan öksüz qaldı. Bütün halqımız. Vetandan sürgün etildi. Bir gecede hayvan boğunlarında Uralğa, Sibiryağa, Özbekistanğa, Qazakistanğa, oradaki çöllerge sürgen edi. Milletimizniñ başına kelgen eñ balaban facia, eñ balaban sürgün olsa da, bu, aslında, tarihimizdeki yegâne facia degildir. On sekiz mayıs faciası. Ebet, bizim qalqmızın yüregini ağlata er kesin. Tse, naş glibinniy bil. Asır boyunca kelip gitken yaradır. Eñ qara, eñ facialı künlerden biridir. Qırımtatar tarafında eñ büyük ağrıdır. Büyük bir felâkettir, büyük bir faciadır. On sekiz mayıs, seksen yıl artta qalğan. Tek tarihiy bir vaqiadan ibaret degildir. Bütün halqımıznıñ vucudu ve bedeni, er bir uceyresi nesillerce boyunca bunı hatırlayacaq.
Ayvan taşığan vagonlarğa basıp sürgünlik yaptılar. Halqımıznıñ yarısı hayvan vagonlarda, yolda vefat etti. Qırımtatar milletiniñ yarısını şehit bergen edik.
Ruslar bizni yoq etmege istediler. O duşman üç yüz yıldan berli bizim halqımızı ğayıp ete. Büyük sürgün aslında bugün de devam ete. Duşmanlarımız belli, onların planları belli, oların iylesi belli. Epimizge malüm, bizler içün kim duşmandır. Rusiya bizi, Krım halqını Dünyadan silmeye hedefledi. Vor yaki i do si panue u Moskovskomu Kremli.
Rusiyanıñ hain yöneticileriniñ adi Stalin bolğan, bugün Putin bolğan yöneticileri qırımtatar halqına hainlik ete edi. Rossiya devleti, Moskoviya, Rus imperiyası, adı ne olsa olsun da, mannası birdir onı. Eki biñ on dört senesinde bizni sürgün etken küç milletimizni o vaqıtlarki kibi yoq etme işine şimdik daa farqlı metodlarnen ğayrıdan başladı. Bugün de Putin aynı zulümge devam ede. Rossiya devleti.
Vorog, yakey zaraz namagaitsa znıçiti Ukrainu.
Şehit olğanlarına dua etmek ve bu acılarnı biraz olsun giderebilmek içün çalışmaq zorundamız. Tarihımıznı bilişimiz kerekmiz. Allah Taalâdan qorqmaq borçlumız. Bizim yaşayışımız Quran boyunca, Sünnet boyunca olmaq kerek. Kene dinni ögrenmek kerek. Haq ğalebedir.
Haqnı aytışımız kerekmiz.
Kelecek nesillerimizni azırlep, ilim verip. Qurannen.
Hepimiz birlikte otursaq. Birlik, birlikte küç, quvet. Adaletli olup.
Zhurtuvatise zaradi peremogi nad tsim zlom. Aq öz yerini bulacaqtır.
Qırımtatar olmaq, iç bir zaman boysunmamaq demektir. Qırımı iade etmek. Elbet.

Qırımda ve Ukrainada şeet bolğan Qırım tatarlarına dua etemiz, onlarğa rahmet tileymiz. Sürgünlikte vefat etken qardaşlarımızı Allah rahmet eylesin ve oları şehitlerden yazdırsın. Allahım, Vetan içün, İslâm dini içün can fida etken şeitlerimizni rahmet eyle. Qırımtatar musulman nesilleri östürmek Alla bize epizge nasip etsin, yardım etsin. Bizim birleştirip, bizim saqlap, Vetanımızda saip etsin. Ey Ya Rabim, küç quvet ber bizni halqımızğa, saqla bizni halqımıznı. Allahın izin iyle Vetanımız yaqında serbest olacaq. Allahım, Ya Rabbim, Vatanımıznı azat etmege ve bunı körmege bizge nasip eyle. Amin.
Amin.
Amin.